30,2 Grad war haut de Maximum, dee gemooss ginn ass am Grand-Duché, wäit ewech vum Allzäitrekord. Schéine gudden Owend bei der Meteo. Deen ass allerdéngs an Éisträich haut gebrach ginn. Den Allzäitrekord steet elo bei 41,2 Grad op der Statioun vun Bad Deutsch-Altenburg an Niederéisträich. Deen ale Rekord am Joer 2013, méi genau den 8 August, ass schonn e Strapp hier a war och e gutt Stéck manner. Bei eis war et e frëndleche Start an den Dag mat engem schéine Sonnenopgang an iwwert den Dag hunn dann eng Partie Cumuluswolleken den Himmel dekoréiert Hei hunn ech se an alle Formen, och iwwert dem Mais, deen nach relativ dréche schéngt. Hei ass en nawell awer e bësse gréng. Wéi gesot, et ass es genuch ginn, där Cumuluswollécken a Motiver fir ze knipsen. An esouguer eis Statioun vum Pescator huet der och eng Partie gewisen. Och hei dat selwecht Bild, e schéine Sonnenopgang mat nach engem Villchen derbäi, jo, an du koume se eben den Himmel dekoréiere. Se maachen sech awer an der nächster Nuecht rat, déi Wolleken, esou datt d'Stären um Rendez-vous wäerte sinn an et gëtt eng Nuecht, déi aluede wäert fir ze lëften. Well an den Éisleker Däller geet den Quecksliwer esouguer erof an en eestellege Beräich, 8 Grad wäert muer de Moien de Minimum do sënn. An der Stad wäert de Minimum vu 15 Grad da muer de Moien erreecht ginn. Muer gëtt et dann e relativ frëndlechen Dag, och do alt eng Partie där Cumuluswolleken, déi um Himmel stoe wäerten. Souwuel moies ewéi och nomëttes ass dat de Fall. An den Thermometer, jo, deen ass och a méi engem agreabele Beräich. 25 Grad wäert de Maximum, jo, ëm d'Stad an an der Muselgéigend sinn. Awer och zu Ettelbréck wäerte mer déi muer moossen. De Minimum wéi gewinnt op der Spëtzt vum Land mat 21 Grad. Aus Westen hier kënnt dann eng liicht Brise an esou ass net ganz schëtzeg ënnerwee, just mat 30 Kilometer an der Stonn. De Rescht vun der Woch Richtung Weekend, do gerode mer ënner Héichdrockafloss, dat heescht déi Cumuluswolleken maan sech erëm méi rar an et geet och erëm no uewen mam Quecksëlwer Richtung Héichsummer, 31 Grad um Samsden an ab e Sonnden, jo do komme bësse méi labil Loftmassen an d'Spill, dat suergt dann derfir, datt d'Wiederpotenzial klamme wäert. Alt nees do déi lokal Saachen, déi schwéier ze definéieren, wou, wéi vill an och wéi staark dat wäert néiergoen, mee et ass nach ëmmer vill Energie do, also kann et och e bësse méi uerg ausfalen. An der neier Woch dann op en Neits e Wiessel aus Sonn a Wolleken an 30 Grad plus. Sou, dat war et fir mäin Deel. Ech wënschen en agreabele Rescht vum Owend an ech sinn och muer erëm fir Iech do.
Zanter bal 185 Joer begleet d'Post hir Clienten am Alldag esouwéi och an der Vakanz. Mat Ärem Pop Mobile Abo hutt Dir d'Méiglechkeet, déi nei Optioun Around the World mat zousätzlechem Volume fir Uriff, SMSen an Internet weltwäit auszewielen. Deen, deen awer nach un der Postkaart festhält, huet elo d'Méiglechkeet seng ganz perséinlech Postkaart um Smartphone ze kreéieren, an zwar mat der Smart Postcard App vun der Post. A fir datt enger entspaanter Vakanz näischt méi am Wee steet, ass d'Visa Gold Kreditkaart den ideale Begleeder.